Gökdepe söweşi, bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuz, bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýyllar. On dokuzynjy asyryň ikinji ýarymynda Patyşa Russiýasynyň Orta Aziýany özüne çig mal bazaryna öwürmek, esasan hem özüniň dokma senagatyny arzan pagta bilen üpjün etmek, şeýle hem rus daýhanlaryny bu ýere göçürip getirmek maksady bilen bu ülkä giňden aralaşyp başlaýar. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda general Lomakiniň ýolbaşçylygynda birinji ahalteke harby ýörişi guralýar. Ol günorta Türkmenistandaky Ahal sebitini basyp almakçy bolýar. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň awgust aýynda patyşa goşunlarynyň türkmenleriň esasy galasy Gökdepä ýetipdirler. Türkmenler örän mertlik bilen galany gorapdyrlar. Galany goraýjylara Berdimyrat han ýolbaşçylyk edipdir. Aýgytly söweşde köp adamlar mertlerçe wepat bolupdyrlar. Rus goşunlary uly ýitgiler çekip, galany eýeläp bilmän, yza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. General Lomakiniň özüniň habarynda, Türkmenler gaýduwsyz, garşylyk görkezipdirler. Iň gowy Ýewropa goşunlaryça bar diýmäge mejbur bolýar. Şeýle hem ol türkmenleri satyn alyp bolmaýandygyny, olaryň içinde dönükleriň ýokdugy barada aýtýar. Bu harby şowsuzlyk patyşa häkimiýeti üçin örän uly masgarçylykdy. Ondan çykmak üçin bir müň sekiz ýüz segseninji ýylda ikinji ahalteke harby ýörişini geçirmäge taýýarlyk görlüp başlanýar. Ýörişiň baştutan edilip general Skobele bellenilýär. Ol harby ýörişe örän ykjam taýýarlanýar. Uly goşun bilen dürli ýaraglar aýratyn hem toplary, ok-därilerini köp alýar. Türkmenistanyň jümmüşine aralaşyp, rus goşunlary obalary talaýarlar. Daýhanlar ekin ekmäge we hasyl ýygnamaga, mal bakmaga ýol bermeýärler. Bir müň sekiz ýüz segseninji ýylyň iýul aýlarynda Skobelew ýurdy Gökdepä çenli tozladyk diýip habar berdi. Gökdepe galasynyň goraýjylary hem taýýarlyk görüpdirler. Ýene-de galanyň gabawy uzaga çekipdir. Patyşa goşunlarynda ýetmiş iki top, on bir raketa guraly, beýleki ýaraglar hem bar eken. Galanyň goraýjylarynda bolsa örän ýönekeý gylyç, pyçak, hyrly ýaraglar, şeýle hem bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň birinji harby ýörişi wagtynda ele salnan alty ýüz sany rus tüpeňi we ýeke mis top bolupdyr. Onda günde bir gezek keçä dolanan daşlary atypdyrlar. Bir müň sekiz ýüz segseninji ýylyň dekabr aýynyň ortalarynda gala oky tutulup başlanypdyr. Goşunlaryň toplary Raketa gurallary bolsa gije-gündiz dynman ot sowrupdyr. Uly ýitgilere garamazdan, goraýjylar hakyky gahrymançylyk görkezipdirler. Olar gijelerine duşmanlaryň üstüne çozuş edipdirler. Emma rus goşunlary galanyň diwarynyň aşagyna garym gazyp, köp däri goýupdyrlar. Türkmenler bolsa ony gümanam etmändirler. Bir müň sekiz ýüz segsen üçünji ýylyň dekabr aýynyň on ikisine daňdan şol däriler partlanypdyr. Gala diwarynyň uly bölegi ýumrulypdyr. Patyşanyň goşunlary gala kürsäp giripdirler. Gökdepäniň goraýjylary örän gazaply söweşipdirler. Emma olaryň hemmesi diýen ýaly gyrlypdyr.